Iisaa ibnu Maryam Islaamummaan akkamiin laalti? Qur'aanni akkamiin laala? Barsiisni Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam waa'ee Iisaa laalchisee maal fakkaata? Iisaa ibnu Maryam nama tokko kan mu'ujizaa Rabbiitiin Rabbiin Maryam isii dubraa Jibriil itti ergee isii Beeytal Maqdis jala teeysee ibaadaa gootu. Isiin duraanuu nama nazrii godhame ni beeytaa mii? Haati qodhaa gootee bar. Qodhaa saniif achi kaayanii achuma guddattee intala dubraa tateessu Jibriil itti dhufe gurbaa dargaggeessa bareedaan kun duuba. Aboo Rahmaani niin maganfadha yoo nama Rabbi sodaattu taate natti hin dhiyaatin jeteen. Natti hin dhiyaatin jeteen. Lakki yaa shamarre hin maganfatin an ergaa Rabbiiti ilman sii kennuu dhufe. Akkakakakakakak ilma amma dubbiin hammaattee uu. ilman sii kennuu dhufe hay akkamittin ilma arkadha ani intala dubra ka takkaa namni harkaan hin qabatin walam yamsasnii basharun takkaa namni nan tuyne yoo jette harkaanuu nama kanaatu ilma argata hayii jetteen duuba intala dubra tan heerumin ta takkaa dhiiran walitti hin dhufin namni ree heerumee ilmoo arkata jennaan Umaa tuni gaa amrii Rabbiiti. Wakadhaalika qaala Rabbuka huwa alayya hayyinun Rabbiin wanni kun narra laafa je'e. Akkana gaa sanumaan dhufnee waa takka dubbiin amrii muramte wakaana amran maqdiyya waan jala sararame yaa mayroo teenya kun waan jala sararame jechaa itti haasawaatuma je'eetuma asuma afuufee bira kote dub mayroon.

Odoon guyyaa har'aa dura du'ee silaa zabara dheeraa irraanfatame jettee rakkatte. Ilma saniin dhalateen gandatti oggaa gandi argan yaa ukhta Haaruun maa kaana abuuki imra'a soo'in wa maa kaanat ummuki baghiyyaa yaaboo haati teetilleen nama nagaa turte waa badii badiidhan hin beekamne abbaan keetilleen nama nagaa ture yaa mayroo teenya maalumaa si mudate jedhaniin yaa mayroo teenya maaluma rabbi si mudee warra keessan maqaa isaanii faaltee jee gandi dub. Mucaan innama ana Abdullahi jee bar kadhummaan isiin baattu ani soomanan qaba hin dubbadhu jette Mayroon bar akkana mucaan haasawe xiqqaan kun ani gabricha rabbiti jee dura waan inni dubbatee inni Abdullahi jee duba dhaloonni Iisaa akkanaa argame rabbi subhaan Allah dandeytii isaatiin Aadam abbaa fi haadha malee uume biyyee irraa Haawa immoo Aadam irraa uume Iisaa immoo Maryam irraa uume. Dandeettii Rabbiiti bifa kanaan argame, ilma namaati, nabiyyii Rabbiiti ture. Zamana muraasa ergamee hawaasa isaa keessa tattaaffii godhee hawaasni Yahuudaa hizaaba irra dura dhaabbatee lubbuu isallee ajjeesuudhaaf yeroo meeqa naanneeffamee Akkuma inni mana keessatti marfameen Rabbiin subhaana Allaah jiraa isaa gama samii ol fuudhe. Wanni akka Qur'aanatti waa'ee Iisaa wal'aane hin jirutu. Namni waa'ee namarra wal fakkaate ta Iisaa tana keessa baruuf yoo Qur'aanumatti deebi'e qofa. Yoonkaan.

Sa yoo Iissaan kun ta'e namtichi keenyaa sun eeysa kute? Yoo kun namticha keenya ta'e immoo Iissaan eeysa kute? Ilaa aduu ar'aa akkasi irra wal fakkaate. Bal rafa'ahu Allaahu ilayhi Rabbiin odoo Iissaan hin du'in balaa san jalaa ol fuudhe Rabbiin. Deebi'ee bu'uu ta'a Iissaan. Akkana. Izzaan zamana dheeraa kana eega ilaa ar'aa Odoo hin du'in Iisaan bakka Rabbiin itti ol fuudhe san samii keessa jiraate. Z Alaamaan Qiyaamaadhaa eega Dajjaal kun ummatatti as bahe booda Iisaan bu'atu. Iisaatu Dajjaal kana ajjeesa. Iisaan shari'aa Nabi Muhammadiin, Sallallaahu aleyhi wa sallam, zabana muraasa tokko ummata tajaajila. Diinuma nabi Muhammadiin sallallahu aleyh wasallam li'annahu nabiyyiin nabi Muhammad booda hin jiru diinuma nabi Muhammadiin zamana muraasa tokko tajaajila san booda immoo yaajuuji maajuuj santu dhufa duuba rabbiin nabi Iisaan ani gabroota kiyya tokko hulaarraa bane nama hanga rabbitti amane fudhadhu gama go- daggalaa dheeysi jeen duuba gabaabdutti waa'een Iisaadhaa akkana fakkaata